Saa nsɛm wei, me ne wo dii nkan kaa ho asɛm sɛ ɛno nti na yɛhia Onyame diifoɔ. Medi nkan kaa sɛ sei na mahu, na Ghana mpaninfoɔ ma wɔn ani nna hɔ, ma wɔn deɛ sika biara wɔn bɛdi bi sɛ wɔn bɛkɔ akɔma saa adeɛ wei kwan sɛ ɛmmra Ghana. Ɔn sɛ, bisa sɛ nka me ne wo te hɛ, yɛ deɛ deɛ aduru yi yɛkeka kɔ ara no, nanso yɛredwene nkyirima. Wɔn wu nti na yɛn ani abere no a, yɛko no. Enti ɛbɛduru mmerɛ bi, wo ba baako a woawo no na ɛyɛ sɛ ɔbɛwo wo bɛhyɛ wo fie na ɔno nso reyɛ bi, wobɛdɛn no awo? Enti no, ɔn sɛ Onyankopɔn daa no adi maa me koraa, mesɔree kasaa ho sɛ, Yɛnte aseɛ, sei na ɛba oo, sei na ɛba oo, sei na ɛba oo, ɛnna yɛbɛwura yea no mu, mesane huu sɛ, Movies foɔ no stars no ɔmo twa ayi ɔmo twa sini ɔmo twa ayi na ɔmo de mɛma ahyehyɛ mmaa ntaadeɛ na ɔmo sɛ no adeɛ na ɔmo ma kwan ma saa adeɛ wei ba tv so tv station ɛyɛ akɛseɛ ɛwɔ kumase na ɛwɔ Ghana na ɔmo yɛ bi mo ntwa yi a mɛma no ahyehyɛ mmaa ataadeɛ yɛ te sɛ mmaa. Sisi ɛkɔ paa o. Yeah.
Sɛ Ghana no deɛ anim ara nso obi akɔ wia bankye ɛne akokɔ ɛne deɛ ɛbɛma wo ten years ata deɛ no ase nti no sɛ aban asɔre na sɛ yɛatew sɛ woyɛ saa adeɛ no bio mu na yɛde wakɔ gyina kɔɔto a sɛ yɛwɔ biribi te sɛ sɛ obi kɔ repu bi a yɛde no kɔ kɔɔto gye yɛde no years nti yɛde ato hɔ sɛ wo a ɛbɛtew bio no yɛde wo gyina mmerɛ mu a wokɔ da afiase ten years a wokɔ ba a wobɛyɛ bio. Ɛsɛ sɛ wɔde yɛ adwuma sɛ wɔrebɛtow nneɛma nkotwa fi ase. Yɛnte kɔmɛti a wɔn nso yɛ sɛ nea wɔtumi te ebi ayi yɛnte kɔmɛti sɛ Ghana deɛ kɔmɛti kɔmɛti na ne yɛtete ne yɛate kɔmɛti kɔmɛti no ne yɛate wɔn polisi ne wɔn ayi a wɔn wɔ hwehwɛ mu yɛnya kyɛw sɛ woyɛ bi a anaasɛ yɛhu sɛ moahyɛ sum ase ayɛ biribi ne yɛbɛkye mo a mo a mowɔ adeɛ no aseɛ nyinaa wobɛda mu bi. Mm. Ɔda dɛn ase? Ogya dɛn na ɛma saa adeɛ no yɛ hu? Dɛn paa, dɛn nti na asɛ wɔni as wɔni abere saa adeɛ wei ho? Sɛ ɔn sɛ eh, ɛyɛ adeɛ a etia Nyankopɔn. Mhm. Ɛma ɔn sɛ Nyankopɔn kan, deɛ ɛmaa Nyankopɔn sɛ wiase kɛseɛ koraa yɛ saa adeɛ wei. Mm. Na ɔn sɛ ne nyinaa bɛyɛ gyimii. Ɔn sɛ wohwɛ Bible mu koraa ebi si. Mmerɛ a Nyankopɔn somaa obi na nka abɔfoɔ koraa mpo no na nka wɔn kɔpɛ wɔn afa wɔn to. What are then ase? Abɔfoɔ mpo no koraa wɔn kɔpɛ wɔn afa wɔn to. Nti nipa biara a ɔnim nyansa biara no, yɛwɔ deɛ ɔnim nyansa a deɛ ɔbɛka ama wo wɔ hɔ. So wahu? Nti no yɛ nsosɔ saa ntɛm funu no so. Ɛno nti ɛma m'ani gye nkramofoɔ ho no. What are then ase? Ɔkɔ yɛ wei wɔ Saudi Arabia, Arab countries no a, yɛte wo a, Awurade.
Enti saa mmara no ara bi, hwɛ, ebia maame a onnim nyansa, papa a onnim nyansa, panyin a onnim nyansa bɛsoso so. Wotie? Ɛnyɛ nnɛ na yɛadwene o, yɛredwene tirim a. Enti sɛ wo, wokɔwo mma mmienu, anaa wokɔwo ba sɛ wɔmmɛwo mmɛhyɛ wo fie mu a, na ɔbabarima no nso bɛware barima, ɔbaa nso bɛware barima a, ɛbɛyɛ wo dɛ?
Abusua no ase ahye. Abusua no ase ahye. Nti sɛ obi maa mu gye to mu a, yɛn yɛyɛ abibifoɔ. Yɛnye ntom.
Obi bɛbisa sɛ adeɛ yi. Obiara wɔ ne right. Ɛno wɔ hɔ.
Adeɛ wɔ yɛn. Na right na wɔn kan Ghana yɛn yɛ wɔ right. Yɛ wɔ right. Na yɛ ni right. Ah kai. Awa sɛ sɛ yɛ wɔ right. Yɛ ni right. Saa adi nti na yɛ ni right. Yɛ ni right. Ghana yɛ wɔ right. Ɔhan na so wɔ no right a. Aha Ghana right a ɛwɔ ha a ɛyɛ adwuma no sɛ bɛma nkowura ɔbaa tɔlɛt so. Saa. Ah.
Deɛ aka nyinaa nyɛ adwuma. Oh.
Right ne sɛ wate adeɛ no ase nti no yɛnka sɛ ɔmo wɔ right ɛno deɛ yɛnye ntum yɛnka sɛ ɔmo wɔ right ɛma ɔmo nkɔyɛ saa adeɛ no nti yɛ ma mpanyin ne yɛ ministers no a yɛato aba no ɔmo akɔgu parliament wɔ no ɔmo nto aba wɔ so sɛ wɔ yɛbɛtew ten years
Mm, na kyerɛ sɛ punishment no maa no nyɛ den. Ama nyɛ den.
Atade no ase. Hwɛ, ɛwɔ asɔfofoɔ mu, ɛwɔ nnwomtofoɔ mu, ɛwɔ baabi biara, asɔfomaafoɔ no mu, ɛwɔ obiara mu. Mm. Enti sɛ yɛnnya ndaa no adi no na wɔde hyehyɛ wɔn ho. Mm. Sɛ mopa aban ka sɛ wɔagye atom wɔ Ghana na mo mu sɛ yes. Wɔn bɛba abɔnten abɛda mo ho di no. Adi a wɔn a wobɛkɔ ɛnɛ wei si me wale wei si me yese wɔn yɛ party. Enti sɛ mmara no nso bɛtɔ so sɛ wo a yɛbɛte wo, ɛnna wo nso ɛ, mo a yɛbɛba abɛte mo sɛ mohyɛ baabi yiyɛ no, sɛ yɛabɛto sɛ moware na mohyɛ baabi na moyɛ a, mo a mowɔ aseɛ nyinaa mobɛda mu. Mm. Ate adɛn no ase? Yɛate baako na yɛde no abɛgyina Ketia Lane no 50 lashes a, adɛn nti ɔbɛkɔ akɔyɛ bio? Ɔnyɛ bio. Sɛ o, ɛ, ogya, yɛse saa adeɛ wei no, ɛnyɛ nnɛ na ɛbaeɛ. Awo hɔ firi tete bɛsi saa bere yi. Enti sɛ yɛgye wɔn tom a, sɛ anka biribiara nsiiɛ. Daabi, sɛ ɔnsɛ yɛ Nyame akyiwadeɛ, ɛna yɛbɔ nipa biara a sɛ ne nkramofoɔ se ɛnka wɔn mmra ho. Enti saa na ɛyɛ sɛ yɛn yɛ Christians ne yɛmfa no sɛ wode ba Ghana a, yɛn nso yɛhu no sɛ ɛyɛ y'akyiwadeɛ. Yɛntumi mfa sɛ Amerikafoɔ gye tom a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛn yɛnye ntom. Germanfoɔ gye tom a, ɛno nkyerɛ sɛ yɛnye ntom. Wate aseɛ? German wɔyɛ brain, yɛyɛ brain.
Dabi. Aha, enti saa na ɛteɛ. Enti ma obi mmara no nyɛ yɛn mmara. Mm, obi amammerɛ nso nyɛ Obi yɛn amammerɛ amammerɛ. nko. Enti no, yɛn a yɛwɔ ha no deɛ, ɛni kwan sɛ yɛma kwan sɛ yɛbɛgye saa adeɛ no. Saa adeɛ wei, me deɛ mako ho, makasa saa. Ɛfiri sɛ yɛnim nsunsuan, wo deɛ, yɛmfa koraa sɛ, sɛ apart from sɛ wɔn nso wɔmmrɛ yɛn, nsunsuansoɔ bɛn na ɛwɔ mu? Wo ba baa akɔyɛ bi a, ɔnwo. Wate adeɛ no ase? Wo ba barima kɔyɛ bi a, ɔbɛbɔ pampers. Bɛyɛ kakra na ne tu abu agu mu. Ɔnam a na nsuo no reba. Kyerɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a ɛsɛ sɛ ɛsosɔ so. Wow.
Nti gya ogya sɛ sei ɔman no nyɛ dɛn? Dɛn na ɔman no nyɛ? Deɛ ɔman no nyɛ ne sɛ wɔmfa mmara nto so. Mo mo nkeka sɛ ɔmo wɔ ɔmo right na ɔmo nni ɔmo right wɔ kuro mu a. Sɛ wo so wo yɛ sɔfo, wo so wo yɛ minister, wo so wo yɛ nana na wo so wo pene so ɔmo yɛ right a yiwɔ wo anim na yɛ hu sɛ wo ka ho. What are the na sɛ nti ɔma mpanin nhwɛ a anaa mpanifoɔ ɔhwɛ a ɔmo nfa ɔmo nan nsi so. Yɛn fa nkɔ parliament na yɛn kɔ hyɛ mmara sɛ wo a yɛ bɛkye wo sɛ wo yɛ bie no ten years in prison.
No ano no. No ano no. E, ebetumi atwa so. Ah, ebetwa.
Sɛ Ghana yɛ esuro prison.
Ɛn sɛ prison deɛ obiara ne sɛ prison ɔbɛ still ano kɔfɔ ɔyɛ deɛ ɔmo bɛyɛ ɔmo a ɔmo twi tu akɔkora no bɔ oh, ɔmo twe kɔ ɔmo oh, ɔmo. wotie ɔn sɛ ɛɛ ɔmo ɔyɛ saa deɛ no sɛ ɔyɛ ɔbaa na ɔyɛ bɛrima a na sɛ wakɔ akɔyɛ bi na ebi a yɛama no so tu prison a. Prison no yɛde no akɔ akɔtom ten years ten years wo mmra na wo nipadua koraa ntontom awe wo no wate adeɛ no ase nti sɛ obi wɔ nkyɛn a ɔno nso ɔnyɛ biom wo bɛyɛ biom nso a yɛma wo so wɔ ha a yɛde wei kɔ Tamale na yɛde wei kɔ waa so wɔ ho ɛyɛ sɛ ɔnsɛ sɛ nka prison nni hɔ a nka korɔ no koraa bɛyɛ mmɔ wo obi firi sɛ sɛ yɛkye no a ɔbɛkɔ akɔ wei ti ne time wɔ fie a so ɔbɛgyae Nti ɛyɛ adeɛ a wohu sɛ Ghana wokɔka sɛ wokɔ ɛndɛ a wonyae nanso sɛ ɔyɛ na sɛ mmara no mma kwan ne ɛkyere ne yɛde no kɔ court kɔ gyeli no deɛ a next time obiara bɛtwe ne ho afiri mu a na bisa sɛ ɛdɛn nti a one ɛbi deɛ yɛ ɛdɛ ɛna second ɛbi deɛ yɛ sika obi wɔ hɔ nso a wadi akyire wɔnyaa sika bi anyɛ dɛn amfiri mu wate aseɛ nti wo ho na ɛyɛ wo dɛ.
Enti wɔn a wɔyɛ bie, wɔn a wɔsosɔ so, saa afo no, dɛn na wobɛtumi aka akyerɛ wɔn? Deɛ mɛka ne sɛ, sɛ obi wom na ɔmpae yɛ sunsum fi a sunsum no a ɛrehante no no, ɔmpɛ Nyame diyifoɔ na ɔntutu nyɛ dɛn? mfiri ne so, na Awurade mfa ne nsa nyɛ dɛn? nka no, na hunu sɛ adeɛ a ɛde man bɔ, ɛde nnome ka fie, ɛde nnome ka abusua. Wonim sɛ sɛ obi wɔ abusua mu koraa na ɔyɛ bi a, ɛnome? Ɛno na ɛka abusua no. Abusua no. Yeah, nti no yɛ mma kwae. Ɛyɛ sɛ yɛn nso yɛ sɔre, yɛyɛ Nyame adiyifoɔ yi deɛ. Ɔn sɛ deɛ nti a yɛn ani abere ne sɛ wowɔ hɔ aa na obi aba ana me yam ana ma complain na me me me me yare wobɛ kom kom kom bɛbi wɔ aa na yɛabɔ ne toa na ne to susɔ nsuo. Wate adeɛ no ase nti yɛn deɛ yɛwɔ Nyame asɔre fie a amanfoɔ de wɔn problem ba me nhu deɛ ɛyɛ wɔn ne deɛ. yɛ mma kwae, ɛna sɛ ɔbaa bi nso wɔ mu bi na sɛ ɔyɛ saa adeɛ no koraa na sɛ ɔgyae na ɔkɔ wale a ɔntumi ntena bɛɛma no ho, ɔyɛ dɛn a awaleɛ no bɛgu, nti no sɛ sunsum fi, honhom ntaa akyire, na honhom ntaa akyire anka wobɛkɔ akɔyɛ deɛ woyɛ yi, so wate adeɛ no ase, nti yɛ mma kwae, ɛno na ɛyɛ a na ɛyɛ me ya sɛ Ghana panin biara a wobɛyi w'anim afoa no. Nyame abufuhyeɛ bɛba wo so ne wo mma so. Panin biara a ɔbɛyi n'anim sɛ yɛnnye ntom no, mesrɛ Awurade sɛ ɔmfa mma ne mma ne ne nanankansoa ne n'abusua. Nti mpanyinfoɔ no a wɔn se ɛyɛ right yɛngya wɔn bia nyina adeɛ no. Saa right no wɔn nkɔma no tum right wɔ ɛnfa right Ghana ɛwɔ ɛwɔ right ana aburokyire right na ɛne ha ha Nyɛ bia no sɛ mo kɔ twaa baabi baeɛ a nkura tete fam mo kyerɛ adeɛ right na nkura no tete fam no.
Eti eti oya. South Africa ha nkura nte fam nsua adeɛ. Mm. Kɔhwɛ wɔn classroom kɔ university kɔ baabi a wɔn kɔ school wɔn live te sɛ mo nso yɛ Africans. Nti akora te school dɛm na wabɛka kyɛn sɛ ɔno nso right ɔno right yi sɛ.
Enti ogya, yɛmfa no sɛ woyɛ Nyame diyifo yi a woasɔre agyina a wopɛ sɛ saa ade no to twa koraa no, sɛ ɛkɔba sɛ wokɔhunu sɛ wo ho nipa bi de ne ho akɔhyɛ mu a, wobɛyɛ dɛn?
Me, sɛ mehu sɛ me ho nipa bi a, deɛ ɛdi kan, mɛfrɛ wo sɛ ɛyɛ, menim sɛ ɛyɛ sunsum fi, na sunsum fi no bebree na ama wɔn ho kwan. Onyame daa no adi ma mehuu sɛ mmaa bebree na wɔkɔ saloon no a yɛde wɔn nsa to wɔn tiri mu yɛ no, wɔn imparte saa spirit no bi de yɛ dɛn? De ma wɔn. Baabi a wɔkɔtɔ nwi, baabi a wɔkɔhyehyɛ wɔn nnan ne saa adeɛ no, wɔyɛ no yɛ bi. Nti dɛmon no a ɔde ne nsa ɛfefa wo ho no na ɔ imparte spirit no. Nti wokɔ daeɛ a wobɛhu sɛ adeɛ no ayɛ pure wɔ wo spirit. Nti obi wɔ hɔ a. Ohyiaa wɔ baabi, ɔse mepɛ w'asɛm, na ɔne no ayɛ adamfo, ɔse oo ɛnɛ mepɛ sɛ mede wo kɔtena baabi. Nti ɔmo kɔtena baabi, watɔ aduane, watɔ nsa, ɔnomyɛ no, ɔse oo ɛneɛ nnɛ taa mekɔ, nti yɛnkɔda me nkyɛn wɔ fie, na ɔde aduro anaasɛ ɔde adeɛ kora agu nsam, nti waboro, na anadwo no ɔne w'astate saa adeɛ no, wate adeɛ no ase, obi wɔ hɔ nso a ɔmema wo adeɛ na wobɛso daeɛ na woyɛ, nti ne nyinaa bɛyɛ sunsum fi, nti sɛ mehu nipa bi, mehu sɛ woyɛ bi a, mɛfrɛ wo, na maka kyerɛw na maka nso na matutu ayɛ dɛ afiri mu sɛ metutu na mehu sɛ still yaa na wobɛyɛ a ɛsɛ mebɔ mpae na nyame ku wo firi hɔ ei mɛkum
ogya oh
mɛkum mɛkum
ɛ ɛ ano nyɛ hye dodo ah ano ɔhye na mema wobɛsɛ firi hɔ mɛkum yɛbɛba na woda dɛm Ah!
Kum no kyerɛ mu yie. Ɛyɛ dea he bia because. Maka kyerɛ Awurade sɛ, Awurade, mempɛ sɛ saa nnome yi bɛba fie wei so, nti anadwo yi mu abɔfoɔ mmɛku no. Makɔma de spirit. Nti mpaebɔ na ade bɛku no? Mede mpaebɔ na bɛku na menkɔ menkɔ hɔ se kaa ne ɛbɛkye me. Atade no ase. Ɛnɛ.
Anadwo dasuo mu a woda hɔ na wobɛhu sɛ biribi abɛwɔ wo mfe kweew!
Adeɛ bɛnte yɛ sɛ wawu, wo funu tantan tantan tantan, Maame asan akɔbobɔ adaka tantaantan. Gwaagwaa. Gwaagwaa. Ɛno koraa, mahwɛ yi koraa, obiara nsa nsɔ mu. Yɛbɛpɛ trɔk na yɛde wo asi trɔk so na yɛapia wo, nipa bɔneni, misuafoɔ yi, ɔnkɔ oo, ɔnkɔ oo, ɔnkɔ oo, ɛno koraa obiara nni funu no akyi. Nti no, yɛmfoafoa nnoɔma funu so. Wate adeɛ no ase?
Wiase no, me deɛ deɛ mehu ne sɛ, deɛ wobɛtoo sɛ wo nana sɛ ɔmpɛ no, ɛnkɔyɛ sɛ dee wo na ayɛ abranteɛ nti wobɛyɛ, daabi. Ɛyɛ adeɛ a ɛbɔ mman, yɛnsosɔ so. Ɛno nti na mese panyin biara a wobɛfoa soɔ no, nnome mmra wo ne wo mma so. Mesrɛ wo mma sɛ wo mma nyɛ bi. Na ehu sɛ wiase yɛ dɛ a, na sɛ nyɛ dɛ. Na o gay gay sɛm yi koraa no, eh, ogya sɛ yɛn Ghanafoɔ nka yɛte ha deɛ, saa adeɛ wei no, eh, yɛ, na ɛwɔ hɔ koraa mpo no a, na nka ɛnni hɔ te sɛ deɛ nnɛ mo nya akokoduro asɔre agyina sɛ yɛpɛ sɛ yɛgye yɛtom. Ɔn sɛ Abibifoɔ yɛ sua tra. Abifo esua tra. So ate ade no ase? Abifo esua tra. Eh, wo hwɛ social media a, na me ɔho, Ghana yɛ sosɔ nnoɔma so. Sɛ nka obi na ɛkɔ twerɛ fucking comments anaa sɛ obi na ɛkɔ kasa tia yɛ a, anka yɛama CID anaa sɛ yɛ tracy akɔkye wɔn. Wo, obi te, wɔn tumi de, wo kɔ social media na mmaa mmienu na wɔn fefe wɔn ano na wɔn da hɔ, ka anadwo no ara baabi a mo wɔ biara sɛ yɛkɔkye mo na mo ba.
Yes ah me sis aban mma kwae a saa prison no nka me a me de me sika besi dan na me yɛ de ɔmo agu. Ɔsafo yɛ ne eh, Prophet Isaac Apia Shining Grace Chapel International. Mìíràn mi si dan kɛse a yɛde wɔn bɛgu mu. Ma yɛ mpa ne amu wɔn nsuo bi a wɔn ani abie nsuohyɛ gu wɔn so. Wompie no na wa wobɛporɔ wɔn.

Mese, na meha ɔhene biara a, na wɔn tiri ayɛ yɛ sɛ ɔhene bi ayi ne ti firi baabi na ɔreka bie. Sɛ anka ɔyɛ Asanteman mu a, anka mɛmea worɔ ne mpaboa straight. Ahemfo Asanteman mu ha, ɔhene biara a wode wo ti bɛgye no bi a wobɛdi wo nkurɔfoɔ no anim no, mekɔ me nana a ɔte kɔkɔɔ so hɔ kɔka kyerɛ nana sɛ, Nana ei, woanworɔ ne mpaboa a, mensɔre wo kwan ano da. Wobɛmea tu no. Mɛmea tu.
Yɛn nana, wotie yɛn asɛm. Yɛka yɛn a na wobɛtie. Firi sɛ ɔno ɔmpɛ mmusuo wɔ yɛn man mu. Woyɛ kɔkɔbɔ wei deɛ ano ɔden o. Ah! Wei deɛ esua koraa. Deɛ nnipa ɛpa wɔn soɔ no. Na wonim sɛ Yesu Kristo baeɛ wantu gyimie ase. Nti deɛ wagyimie no ɛsɛ ɔde wu. Hwɛ yɛnsoso nnoɔma wei so o. Ka me deɛ deɛ me deɛ deɛ sɛ me nam abrabɔ mu mekɔ. Menwene me nkyirimma. Okay.
W'atadeɛ no ase ɛdɛn na yɛkɔfa wei ɛha na wɔn gye mi kasa no sɛ yɛ mmorɔfo wɔ wɔn freedom wei wɔ wɔn freedom aha yɛ ni yɛ freedom o. Mm, yɛ wɔ amammerɛ. Yɛ wɔ amammerɛ ɛdɛn na kɔ aburokyire hɛ obi wɔ hɔ a yɛsisi na egu ɔnom titim dada o. Mm, ɔno no ɔntumi nsi bi kura nfa ne ho. Aha ɔde ɛbɔ bra so wɔnsi fie na ti din yɛ de bɛma wɔn nti wɔntumi nfa obi asɛm bɛto yɛ so w'atadeɛ no ase. Yeah. Yɛn aniberesɛm na yɛkasa nti woyɛ panyin woyɛ sɔfo woyɛ hwan woyɛ star twe wo ho firi mu nyɛ saa deɛ ɛde bɛyɛ mo no ɛbɛgye mo nsam hwɛ 2021 ɛkɔ yi yɛn nsosɔ nsɛmfuu nso o nipa bi a wobɛnyim bia na me deɛ nnome a mede ba deɛ.
Hwɛ. Ɛ ɛ video ni abere o. Ah, na hwɛ wɔn a wɔn gyina hɔ na wɔn concert bi hwɛ nkorankora fiafia bi na wɔayɛ ne ho sɛ na me gyina wo na wɔbɛ control Ghana de nnome wo wo nti na nnome mmɛyɛ ayɛ so anadwo dasuo mu ma suma sunsum abɛhyɛ wɔn fe gim adeɛ bɛkye wawu yɛayɛ wo ayie tantantantan obia kora nsi wo ayie ase te sɛ corona na.